Aw eh Chakai podcast first episode ah kan lo lawm vek cio a, vui nia hian in ei kan thian dun kan rawn ti ti dawn ni. Chuan introduction kha han nei phawt sela. Nangmah kha i pel a, keimah ka in pe ve ngat hian ti lo. Kan in pek sak chuan in a nawi lutuk palang ti te hlawm. Aw.
Kei chu Lalmuan a ni mai. Kha khan i tawk mai. Pa vak kha a awm lo. I veng hming te ka sawi ve la. A
hre lo an tam zawk ang. Aw khawp khaw pawp.
Khaw pawp bulah a ni.
Umm keimah Newton Robert aw Newton kha ka nickname thin a nia. Chuan Facebook ah hianin RZ Chakaikars tiin a awm bawk a ni. Kha ka ril deuh mai a ni. Aw tawk rawh se. Chuan.
Hei Royal Enfield kan siam thin ta a, Royal Enfield chauh kan workshop hi chuan kan khawih bik ta a, chuan a model zawng zawng kha ta teng, nge model kha kan sawi fia lo lo dawn min hre lo, aw a model bik ah khan in, model khan sawi fia, UC i khan sawi fia lawk teh, UC i kan tih chuan kan hriat thiam theih dan tur chuan in plug pahnih hmang ho ang kha a nih chu, twin spark, aw twin spark bik kha, kei right gear lo ang chi te, He khating chi khat model thar ang deuh kha ni chu. Awmzia chu Electra, Bullet, Classic kan han tih ho kha. TB, TBTS ho pawh khan ta tui spark hmasa ber an ta. Kha ngho kha. UC kan tia chuan a common, a common, a common zual an ta. Chu lo chu. Zep thu cheng lo a chan chu all model ho kha chu hemi mechanic line a kan luh khanin kan siam hman tawh ta chiah lo a, a lo hlui deuh tawh vang khanin chu vang chuan kan thiam chiah lo kha kha chu. Han inrisk vak chin isi law part tel lo vang tawh si a, a ka chu aw a thiam ah te kan aw kan transfer thin a ni. Amaherawh chu UC hi chung lam kha chu ah kan ti thei vek a ni tih kha aw tan sawi hmasa kha a tha a. Kan thiam lo chu kan risk ngai lo a ni. Aw aw thiam lo chu thiam lo ang a lan mai hi a tha a. Mi thil tih sual pal te a hlawm a, ei lo atang hian kan tan dawn mawni le ka ti deuh a. UC kan sawi dawh lawk a model kha sawi chho zel ang chu mizo chuan J series. Jazz-series, Hunter tih te, Ribbon aw.
Meteor te, Classic Ribbon kan tih ho te, tunah chuan Goan te pawh kha aw kha ho hrang hrang kha Jazz-series a nia, engine kha tlem-in a rawn danglam deuh tawh a, hydraulic tapet te hmang tawh lo a, overhead camshaft te a rawn ni tawh a, bike pangai ang khan tawh a ni. Aw, pangai ang khan tawh. Chuan.
Kan rim ang chi bike ang deuh kha a dut dut tak kha aw.
P-series awm leh ta, chu chu six fifty ho zawng zawng hi Pi series engine kha lo ni leh ta chuan K K series awm leh a K chu four fifty ho Gorilla leh four fifty Himalayan four fifty chuanin four eleven ho kha D series maw four eleven D series Himalayan four eleven leh Scram four eleven four forty pawh hi tel tho ni aw khang ho kha Royal Enfield a tuna model kha khan an hmuh tlang dawn aw hriat ve a tha hrim hrim ang chu a ni ta chuan enge i sawi duh kha aw chuan.
A bike model bik ah kha chuan duh tawk ta ila, hei kan kal dan a hi kin workshop kan nei a, aw kan kal dan kha han sawi phawt ila tiraw, chakai kal dan kha aw, kal dan teh khan tei va kal dan kha a ni chuang lo a, aw kan formation kalphung ang kha a nih chu, chu chu i home service and pick and drop kan ti tel ta aw chu chu, sa hian sawi fiah teh ang se kha mi bik te kha home service leh pick and drop. Aw home service. Kan tih dan vel kha. Home service hi hei in lamah te an lo chhiat ve palh thei nia tin chhiat kher loh pawn general servicing kan tih brake pad thlak te eng eng emaw dawr a rawn kal hman si lo te ta khan in ah te office ah te school dawr country-in sipai camp thleng khan ti khan kan kan va pan chilh thei a. Phun chawng. Aw phun chawng te ti khan a hlat dan a zirin zathum atang kha ka ret kan han siam ve a zathum atang sangha tihvel te. Kha kha chu kan awmna heta mi kan workshop i tlak no maw sa kan nei ta, hemi tanga a hlat dan a zir kha ni mai ta ni.
Aw entir nan helai tanga kulikawn ang te chu ni si chuan in a tlawm ang a, helai tanga kulikawn leh helai tanga sawtah thuampui te kha chu ret kha inang thei lo a ni, kha kha chu. Chuan pick and drop kha awm leh ta, hei pawn lama siam chi loh entir nan engine chhung a hawn ngai ang chi te, tlem a hna lian deuh ang chi nih chu, a workshop ah siam mai ro tia khan kha pawh kan lak sak thei a, he kha cheng zang a tang ren kha in tan ve a ni, a lak man leh a kal man hrim hrim a kha tih te kha nin ka hralh.
Hei keimahni kan lo hman lo ta a, customer te kan lo hman lo ta a, office velah te maw khatin ka siam kan duh sum sum ka chuanin kan lo la a, kan lo dah leh thei a ni aw. A mer chu pick and drop kha chu zanga tanga in tan chho ta kha ka chu pawh chu a reh ta kha zanga han tih khanin a hlat dan a zir khan aw, location a zir zel ang kha a nen chu kha ka chu aw. Kha ka chu fix taka han sawi. thiam mai a har i khami bik a kha chu tichuan kan workshop awmna lai tak hi i kan video vel zawng a ti lang zing tawh a tho a aw helai hmun ta kai kan awmna lai tak hi Tlangnuam West Presbyterian bikin bula nia i kulikawn atang lo kal thei bawk a saikhamu kawn atang lo kal thei bawk a kha kha chu kal dan tak kha chu video kha awm tawh tho a kan video ah khanin kan workshop kal dan tih khan a awm a Kha kha chu duh leh description ah link te pawh ka lo dah leng a, en theih mai tur ah ngai ila chhang nia aw. Tichuan umm enge customer te complain zing deuh bik ah te han sawi ngai deuh te ka tih te kha awm em tih te kha khuaisup te a siam ve maw a man kha. Pawh chan i rawn min rawn sawi sak thin a. Sap tawng nei chhiar thiam lo a ni. Ka let nghal zel tawh teh hian. Enfield top khan kan sawi hrilh phawt ang a, ih Enfield bike ah hian eng nge a thil chhe common deuh ber ai hriat kha hai han sawi phawt teh a ha rem, chhe common deuh hlek, chhe common deuh hlek chu maw, a bike ang pawh han sawi sawi sawi sawi den den mai erawh entirnan UC ah chu chu common an ti a che.
Hei a break lampang hi a tam bik leh zawl a, tah pawh chuanin i hrang hrangin a then theih ta a ni. Entiang break chi kan chi te, break zam aw, break fail an ang chi te, chumi pathum hlawm, pathumah pawh chuan an then dawn ta ila, tichuan a break chik bik kha chu awm chhan kha chu i kan video hma chiah khan ka lo upload tawh a. i break ears pocket te bal vang te kha mi chan vang te kha ni thei ta a ti i thin chhan chu ti chuan a zam break zam hi hei drum ho ah chuan in a zam chuan a spring chah vang te pawn a lo ei tawh chuan zam thei mar chuan zen zen lo spring chah vang tak chuan in operating camp kan tia break a min vuana lai kha khalai kha tui ek tawh chuan kha vang khan a zam thei bawk a chhuat chu drum break bik ah an ta se la disc break bik ah chuan in a zam chhan ber lian deuh ber chu break oil thun pawlh hi pawi khawp mai chhan sawi fiah deuh la aw break oil an thun pawlh kha an a dawt hman zat te kha dawt for hi tunah chuan an hmang tlangpui a chuan break chhin ah hian in a in ziak thin a warning ang kha dawt for te dawtthri nena thun pawlh loh tur tih ang chi kha a awm a thin a, chuvang chuan dawtthri leh dawtfour, dawtfive pawh ni se ka kha mix miah lo tur ni, pakhat kha hman tawp thei a, entir nan three tawp an hman chuan a pawi lo, three tawp kha hman mai tur ni, four leh three mix tih ang vel kha a tha lo a, a sang lam lam a kha a boiling point a kha san avangin a sang lam lam a kha chu tha a, dawtfive te pawh kha tha. Tah chuan a pawimawh deuh mai pakhat chu Break chungchang emaw kan sawi? Aw, break chungchang. Company na lo hmansai chu dawt four a ni. Dawt four vek a lo hmang a. Bike model dang ho pawhin ni thoin ka hria ka hriat chawl loh chuanin. A common ber a dawt four hi chu. Aw, common ber. Chu chu break zam awm chhan vang a nia. Chumi bakah chuanin master cylinder vang te chi hrang hrang, piston vang te pawh kha a ni thei ta a. Kha ka chu inven vak ngaihna awm lo a ni customer tan kan lo inven theihna tur a nih chu. Break zam bikah khan thun pawlh kha pawi. a ni lo tur thun khan in emergency a pawh thun pawlh loh hram a tha a ni. Kha ka chu kan hriat dawn chuan a zau a zau khawp mai te rawh. Englo in ka ti deuh a mi i six fifty bik ah hian lut ta ila. E a mal mal in maw aw. Aw deuh deuh lo kha chuan a zau lutuk a tawh. Six fifty nge eng ang ai kan luang a customer in an han neih tam deuh ang chi ang ah te. Classic hi chu Mahse, zawng zawng kha chu tunah chuan kan ti thei a, tih sawi tawh nga tuna mi episode lan khatna, episode a hming lang vak kha a ngai lo, lan khatna a ni aw, then khatna, bung khatna te pawh pasal tha, chakai pasal tha bung khatna te pawh a ti thei ta a ni. Tichuanin a bunga zawng a kan lo then a, ei lo in titi ang, tunah bik chuanin aw six fifty chu han ti phawt ila tiraw, bike bike model pahnih vel, pathum vel han ti ta ila, aw a sei lutuk dawn a aw, a mal in Six fifty kan ti ang aw. Six fifty hi a common berah chuanin enge niang i RR unit chhia hi tam hle mai a. Hei enge laia sawi bel duh i nei a. Regulator tih khan an hrethiam zawk maithei a ni tam zawk chuanin RR unit tih tak khan. Leh battery problem te pawh hi a tam duh a. Laka han sawi sawi fiah deuh. Duinia a hei Ara riu ni tih a man a to khawp mai a sang thum leh tih man a nia chu chu a chhiat tam khawp mai ni ai a pakhat ah chuan in a awmna location an lo vuah na hi fuh lo em awt a tih theih a a chhan chu bal la fawm hnem a tin engine sa tuar bawk a amaherawh chu hei new model tawng ah chuan in a location khan an lo sawn vek tawh ta a ni six fifty aw beer ah te pawh location khan an sawn vek tawh ta. Hei vangin thei nge maw tih theih a chan chu a socket a kha bal khan a hnawh nasa thei lutuk a, a rawn ni chhiat te pawh hi aw kha khan current duanga supply theih loh khan kha khan a ti chhe duh khawp mai a ni a rawn ni bik a chu. Kha kha chu han inven vak ngeiin a awm lo. I customer tia pawh sil fai peih that khan deuh mai a ni. Chuan a battery bik ah kan lut dawn em? Ara riu nit chhia khan in enge thlalak a effect theih a neih ang chi ho kha han sawi leh a. Ara riu nit atang hian hei min lo zawt zel suh. Aw nan ni maw sir. Aw regulator atang hian pahnih line pahnih a chhuak ta a, charging line leh magnet ih ignition line a chhuak ta a ni. Tah chuan in a chhe duh ber pakhat chu charging line hi chhe duh bik a. Chu chu RR unit ah a chhia chhiat chuanin a charging line ah lo chhiat chuanin bike in battery charge thei lo ta a ni. Chu chu hriat dan awlsam berah chuan a meter ah khanin battery symbol ah sen te aw sign sign kha a awm a. Chu chu aw sirah a sirah kha lo ti lang dawn a ni. Aw helai velah maw? Aw helai vek a lo ti lang a. Chu chu a awm ta a ni. Car kha kan start hnu khan a reh tur khan Tarsen kha car kha a reh lo chuan bike in a charge lo a awm ta a, chu chu a main ber ah chuan ara unit chuan a siam thin ta a ni. Thil dang pawh siam thei kha a awm tho ta a, a maerawh chu seventy percent ang vel ah chuan in ara unit vang chuan thei ta a ni. Tin chu mai bak ah charging line aw charging line a nih loh pawn, Umm ignition line a spark aw plug a ti spark tu kha ni chu mitnet kawl tang a lo chhuah avang khanin kha ka ti chhe ve leh thei bawk ta chuan spark a ti chak lo a current spark duh kawp plug in ih current a dawng lo a ignition kawl ah kha ta tang khan luh lo vang khanin ara regulator tang khanin chu chuan in miss firing ang chi te rpm su dut dut up down up down ang chi te kha teng te khan siam thei bawk ta a ni chu mi pahnih chu a ni deuh mai a siam thei aw common. Chuan charging kha a chhiat miau kha chuan nia battery hi BS six ah chuan pawimawh tawh a, battery chak lo chuan fuel pump a chak lo a, spark a chak lo a hetiang khan miss te kha siam duh a, chuan battery laia kha mihring a tichhiam chhawl ang deuh hi kan ni, aw kan tak a kim ve tho kan taksa chu kan ram chhawl pawn chet te har thin, chhung lam atang khan kha kha awm lo tlat mai ni, chhungril takna kha awm lo ta ni aw kha kha. Chuan kha khain battery te a tichhia aw battery that lo chuan Six fifty nei te chuan kan hriang a, a ka tiang problem kha awm thei ni, chungah chuan kan RR te kha lo enkawl tha ila, RR unit te regulator te lo enkawl tha ila, tha nge tawh. A pawimawh berah chuan silfai peih hianin uluk deuh bike hi chu uluk deuh te mai ang aw, silfai peih deuh bike hi chu. A tlo deuhin ka hria. A bal duh lutuk a kha. Chuan a battery bikah khan lut lawk ila tawi tein ih kha ka sawi sawi thain ka hria. Hei battery hi company hrang hrang a awm a Mizoramah pawh. Amaherawh chu kan experience ah chuanin Amaron leh Excite hi lo tha ber maiin ka hria. Keimahni model ti meng aw Enfield bikah hi chuanin a dang.
Aw.

A hma ri thin hi i helai ball race lai vel ri thin helai hetah va pawimawh em floating disk vel ri thin khan hrethiam thin lo a kha lai khan sawifiah leh lawk ta sa. Aw a hmasa berah chuanin kan hriat thiam thei dan awlsam ber tur chuanin he bike model dang te chu a disk khan sawi ta ila a hma disk kha a che thei lo a ni six fifty big two a che thei khan a lo siam ta a aw kha kha
chuvang chuanin kha mi kawngchhia vel a han Tlan luh palh ka teng chiah te khan kha mi noise kha awm thin ta ani aw nia aw disk lem kha lai vel ah khawi maw kan dah leng a kha kha a che thei thin ta a chu chuan noise a chim a siam thin ta ani chu lovah chuan in a ball race hi ni deuh mai an siam thei awm ang chu maw aw ball race ball race ka chu a hriat ve deuh ball race bu ka ilo chu chutiang ni si lo a cut pawh sak chuang si lo. Handle nuam em em si a, han ri leh thin ang chi kha ka tei kawm thin a. Hei hi a lo chhuah tir pawh khan maw hre thiam lo an tam mai a awm ve aw a awm ve tho ka ti. Thil hre thiam duh tlat lo hi mihring awm ve hrim hrim. Hre thiam lo hrim hrim an awm a, hre thiam duh tlat lo an awm bawk a tiang chu a ni. Aw kha lam chu sawi vak lo a, kan content nena in lo lo. Chuan a hnung lamah han phei leh daih la, hei a hnung thil khuar kawng khuar deuh lai han ra. Ah air filter ruak i ka bawm ruak phur ang mai a rawn ri leh rup thin ang kha. Aw aw, chhan sawi fiah tlang vel a kha chu. Aw, a hma kha ka sawi tawh se aw. Kan sawi ang kha kha.
Eh rear shocker hi a lehlam lehlam hian a chhe ve duh em em mai a. Hei hianin sound a siam thei ni. I enge physical hetia mite kan hmuh theih a oil leak leh engmah awm chuang si lo hianin i shocker hi chhe ve thei a. Chuvang chuanin a hnung spring mawm mizo tawng chuan. A hnung sipring pahnih kha Hachhiat chuan a ri ve rup rup thei ni. Khalaiah pawh kha hei plastic bawm ruak a thil nut pakhat thei ngilh ang deuh hian a ri thin ang. Chuti ang deuh chuan ri thin a, khami a solve na ber chu super thlak kha a ni mai. Umm a ni mai ni chu chu. Chu chu ni ta se la, eng nge dang? Aw chuan hei. Fuel pump hi, fuel pump hi a common ve tho em? Common tho a mahse tam lutuk lo a awm ve leh tho a fuel pump chhia pawh hi chu chu hei a micro relay te pawh a lo hmang tawh ta fuel pump relay tah khan a hmang ta chuan hei fuel pump chhiat chhan tak pakhat hi chu hei a lo chhuah tirh khanin chhia kha tam riau mai a ni fuel pump aw fuel pump bik a kha chu chu company lamah te pawh khanin mel te pawh khan thleng thlan nual a chutah chuan hei training vel te kan zuk kal pawn chutah Kan zawt thin ta fual pam mai lo chhan a to reuh pui sia an mawh pu ber chu kan petrol in mawh pu daih mai ni aw aw kan petrol hi petrol pam a tha tawk lo aw hrian hriat thiam thei dan tur ber chuan bike tha chawm turin kan petrol hi tha tawk lo an ti tlat aw ani maw aw kha kha an ti kha khan a arh mai cher kha ti chhe thin ta ani aw chu chu kha kha aw. tui vel te alo awm a ni mai te ni ka khan chu chu an mawh puh tlat a, a piar tha tawk lo tihna kan pe dawn, aw piar tha tawk lo tihna
thingpui kan in thingpui kan han in ta a en tihna a thlum lo a hang lo ang chi ang a lak lo ang chi kha ka teng deuh kha a ni thei mai nge maw ka ti khan khawti khan hrilhfiah zel lo kha chuan in i man har deuh in ka hria aw nia man ang aw tichuan. Enge sawi ngai six fifty han enge sawi ngai dang la awm em aw i wearing vang deuh kha gen nine kha kan sawi dung em aw kha chu an lem nen a tih lo kha chuan a har mai thei a six fifty bag kan sawi chuan eng lo in sawi tel lo lo ila a lo nun thei lo pala check tur ang chi kha kha kha pawimawh dawn in ka hria tiraw how true aw how true ang kha aw. A nung thei lo chhan hi tam tak a awm thei a, a hmasa berah chuan ka rian engmah kal lo in aw chahbi kan awn a, ka rian engmah kal lo, hawn pawh a ri thei lo meter pawh engmah a en loh chuan hei nge kan check ang tih kha kan hriat kha a ngai thin ta a ni. A then chuan plug ten lo thlak leh ringawt zel a, lung lei kal tum coalsip sumo chu a awm vel a ni, ka tih ka chu maw ka tih ang khes ah kha chuan in chuvang chuan chutiang a awm chuan in record vek ang aw.
Hnaih tur a ngai ang. Chuanin
chute engkhiah sa chuanin current line lampang buaina an thin ta. A masa bera kan check tur chu a fuse kan chhit kan hun chuanin fuse box sei deuh a awm thin ta. Aw ka lo ti lang leng a screen ah hian tah chu chu kan check anga chuan chumi kan check nu pawha fuse kha la that vek si kha chuanin self relay fuse vang a ni thei ta a ni. Amaherawhchu self relay hi six fifty bik hi an buaithlak khawpa em ni bati hnuaia a hawn talh vak a ngai thin a, chu chu self relay ah khan fuse kha hmang thin ta. Mahse kha pawh self relay ah khan hmang ngei ngei lo pawh awm ve tho. Aw hmang leh hmang lo awm tlat ta khan chu chu kan hriat a ngai ta a ni a model zir khanin chu chu ni leh thei ta self relay fuse chu tin chu lova chuanin a dawt leh ah chuanin ih A battery vang chu ni thei tho a, amaherawh chuan battery low vek khawp chuan a vang khawp mai. Ih a lo awm pawn za sawmhnih ti sawm ti vel bak a nih ka ring lo. Chuan chu lo ah chuanin ih in sawn switch vang khan ni ve leh thei ta a ni, a dang ang tho in in sawn switch a chahbi herna lai kha khami chhiat vang khan ni leh thei ta a, chuan a wiring vang te pawh a ni thei ta a. Fuel pump.
Aih, ka rian engmah kal lo chuan a chauh ah khan aw. Chu chuan thei, chumi ho kan sawi bik chu a ni deuh tlangpui aw, ka rian line bik ah. Chuan battery post nghet loh vang te pawn. Aw, kha chu kan sawi leh dawn nia aw. I chuan a pahnih na chuan a nun thei lo dan a. Ka rian ka rian ka rian a kal vek si a. Horn te pawh a ri thei an han tih hnu khan. Fuel te pawh a pump vek ta a ni. A mer chu nung thei lo tlat mai ta a ni. Chu chu. I plug ah post mark tho ti mai ang aw plug ah post mark tho a a nun thei lo chuan in i starter relay kha awm ta micro relay ah khan micro relay kha panga hmang a tah chuan a pakhat kha starter relay an ta a ni chumi chu chhiat vang an thei ta tin chu lo va petrol vang te pawh chu ni thei tho ta tin thutel body vang te pawh ni thei ta a ni kha kha chu tiang ah chumi khiah sah chuan in ni thei a tam tiang ah chuan in chuan Plug a spark lo ve thung erawh chuanin current a kal vek a, kan start a plug a spark plug ah khan plug kan tia in sunah khan aw tek a spark lo kha chuanin a fuse vang chu ni thei ta a, chuan kan sawi tawng khanin regulator RR unit vang khan a ni thei bawk ta a, aw aw ignition coil vang te pawh a ni thei ta a, chuan pawimawh leh berah chuan micro relay vang pawh kha a ni leh.